Khrihfabu ah pathanau za tlam hong ta nge thi sa chau ta kra aso Khrihfabu kha o thi ing thi hara tu a aso ling in thi tu kho za bien ing ta zong za ro nang kha za to kha ji so thang kong thang lo kha chau thi so thang kong thang lo tlam hong to zang lo kha Khrihfa chau thi ta nang kha ne ri thin kha chau

chaing pung tuar na mau ki san no cho zuan tong cho re no pon an ya enge sao te hin zal ling no ke ani re ke sing re ke le khu butli kang kha thi te cho che a cho rang kha a cho to rang kha za chu za sa ri mi si the me te za he kha lom li ku rang kha wetling ka loi ram ma pi tu pai sa te me ka kha to sar pha tara o ma tong kha in cha to kham le che chain pang kham le tuira

langci po le kang thang langci ti le kang thang ang khutara hin lai ka pro na ring ala ka le ra o kang panga khu ro le ra kang panga aso le ra kang pal kang ko ka chang sai thi va chang kang ku chang bang kho sin cha chang to wa sia zara ang khu ta khara khazing re sir ran lo bai bu sang ke lo kha na tha

To mei a cuai te chawbali te kha ka zura a suk chau le kha khang tar i khang sakhat sovie khang hi a pato ta za a lam hi a hring hring char lam hi hi hi cha a pato kha bia za lam hi sop par lo char a lam hi sop par lo kha zo lo sing chu ta khar no a za

bithe ram ha lo zo bdk khu lio a ki tong za teng ra ro za ro sa he the second year ning ka qualifying paper sok p wa pharing o final ning da p po nang ka english qualifying paper srampur english qualifying paper ka ri thi sa chang tar o khu thai le li ri za o ang ti so ni ka plan ta ni den te oi ki zo bible sing na pa thok khun he khra to khul ma

post in chiai ra so le kha o a so li bu o kha na kang so kan kang ni ro cho li chu yi so kan kang thang kha lu to pe kha so si sin ve ma so si kang thang le to ti tri ni cho khwa ma da o cho kha wa ma za a ha cho zo ra sa se khen se na se thi sha ra a ma hi ho ha cho zo ra AGS cu hri pa mi sin yong to pa hrung di pa me ka ang to pa or sen ti re ke kha in family kha ran thang di khing o lu ra ro te le ke in song hin jo wi ra sa sa ki kha a a family tho liang o a cho cho khra a ba po to kar ke chang khu ko ra ta thing di ra in song eri zom me ka khu

pastor na se ngo lo tli tara ta hi ke za america ro le ra lu to min krisa bo a shi na va le zo hin so to har ma to ha zo pho si ka za da ra cho te ma to ha va da mung ta ra ma lu to min cho zo cho se a male na si ki ngo lo ta va khong song da mung kra na si ki na va

A to ha hing ram ah on hing bia khu a tor ruan nam na pi kuai. Ah na ri phase to ha pa cho theo vi. Oh. Na ri phase to pa cho the ri pha cho nang za atong cho tang ke ma na pang phir. Experience mai ka lir ate le khu le la le matar cho le ah nang za ni ma to zor no a cho cho hi chi zor no ki ma tara

okay malo chima chiki za ta hin so kha athi pa kha in lu tum in cho zo lim in cho zo in hang lo cho chi tlu kha pat tho khu li para a ka pya tana so khara im ha ha bo to ra ata hi ro thang loi sa ta ra america rosa melting pot ti ra no eh

Mas thlate chu kuri tin phi vui ra lang ta cho ra la khara ri khing za a atom ma cho tang cho ke za ecology a lu ro thing ka li chang liao wa na chang la o zo mung sing kha sin no kha a chatlo na am palang liao the li balu sa a palang liao the li balu sa na ko ra lo cha shu zo me ka ka di dang zo am zo ro huang tu do tara o ting na ate hi a to pok ru le te rang palang sing ro za chi do chi chi mai ra covid 19 bu pum he ra tor lo ro lon chi do za ra cho nei ra arin za ka ru to rang palang ha to tlom kha chi do so kha di kha a bo wa cho ra to ka va so sia ra no so soro ti a thang zo ra an za chu su ra na pa no

ang tlo tang khama ang kha ang tlo na ko khar tama chaw tang ke ta phe eri king ma la chu lo re mo ke in khu phu kong ra li la li nga bo o chu sala to o le war khu phar sa li war khu bu sa the li o li ra

che king ten na tang zura a lop vo ki le ri ni na yo chani tar sa kan lai sa ba kan za kha zan hi zo kha hu dir dir mi chia cho sin mi chia cho che ma ang kha am ma lo ko khara ruan na zo va che che ma a hu ri ta kha palang liao ang tara eri khing le za kim hi ra achat li che ri me tu khu za

啊，foi lo cho zang hin lo cho zang na cho cho bi ro lo cho se ro shu lo chu cho se a i ri je khana aria a an li zong hin za fur amma re ne khie chang ta zo ra kri sap thi re re je shi ra cho a tan ko hin ra a foi lo zo cho khu li ra am li hin za a ri po li khra pha che chi ri mang

palong rui sang ra re si kho na va ta va li hing ra to ma abi po che ver chop palong rui sang tara o kho na ra hina a to hi ma what is the most important factors to work together uh, in unity in ta li a hi cho sa tho po ra zali da sim na bi po thwa mang ta ka le kha oh si the na zo am the na cho cho vi uh, Desmond Tutu Desmond Tutu South Africa Capitol City lir arts bishop za the pa tho khan je ke surgery kan par learning ra Nobel Susan Hmang pa kha ana ki va forgiveness forgiveness ange the na wa ange the na mi pho thoin li ra la ra achang khuta cho se krisa bo cho se bu khring o na li ra

in hi ke za a pha che te he ma tang cha ke India mi sing pa kan di za an hi the na forgive forgiveness in tang hi am me cho sa tha na va zo cho sa bi bo zo ram ho khu cha chang cho sa za ra li na hi am ho khu ya tang ka cho ra wo wo me ka pang khin cho the ren she kho the ran hi za an hi the na hi thi khu ke za pha che thla tang ka ru wa cho

nang ne zi he ba ta i pa ho kha tara ta bi hung za nang hi bi hung za nang hi thli to to hi ka nang cho ram kha za hi ra malia sato za ka na sato za da bi hung za nang cho ta a sang khuli ra pa hi ra

ai chen na soi na tar phu no cho ang tar kam hing cho a khu tar a ka ka ka che tang ra a cho ang khu tar ta tholing pa sa si tho fu cho tar ang to zap sia chi si tho sa chi si tho ang zap no ra ang ka chen na na za ang chang na kyang pan hing te hi Myanmar phu se, myanmar phu se ra ta khu lia o za sa si tho za. Chang sa mu la ta bi pe sel tli, khu lia ra o tli. Ama kha o tara. Ang lo hi kia ma chang khu za, kia nang wa cho se, in sa to hin chapa bu kha o thi va thla rong he, chana chana sa cha yen te stin. Ang punin ra, rui pu ra, nang wa he wit sa ka loi rang lin family ra. Li li i yo kho.

Satan tu jo om a thu te phira som mi jo chang khing che i jo chom mi ro cha jo sang mi do cha the pa ka chau ki za ku le na ali ha ma cha de le khwa ta ke palang chang le ja or ani zo oi che ma thot la he kha le ra za mi ro ri the che pa tang pa he oi mi ri fa ti ba an za sa ba khe no sa le pa ne kang ka chi khe le pro chi pa sok lai na

thei va zu pa sa tang khi sa wa kia cha amma za a thei that so hi li ther a the sa wa khi za cha chang char kamzo ruane na che char a lu to pe li hi a tam zao tang ke chop so so hin za ra che ma hama so phe che pe thya tam cho ke ti sa wa khi lo a jo bu pa pa wa a so la kaci khu ding ka vat sei ra angar a ta ting che pa phang li an ne far ke kha l in se khing ma la no ni chang na ma cho ra ha nang za pe te ka l pong ing ta nung sau chin in te siam wa ling ta za cho ve me ta l ro cho ke l phe do na cho ha ta um ze vi cha kra ma re ta da rang ra sia ta eri khing za amaha khar amaha khar cha

Tama that su ta kha a u sang ra te sing va ti ri ping khe tlei chong va chong. No. Okay, okay. Ya rung ma so na chak kim ya va wa ma. Oh, a rang ma za hlo sa a cha je ma king theo vi iri je kha chen ni kha king za in khu ro in khu ro cho zo in khu sa bo li cho zo men phi o kho li cho zo a a ani the nang palang chen hi hu a cha u chu li ra za

mo li re vi ta khiang na ko re e long cha le kha e cha pe za nang zo sie to sa chen long zo du che ro tang kha e nang ta pu thong re a mo a tan ni te kang le chu chau ba to re chen nang he in me phe ne in ma chang khwa ning khri sa bo le re u sa piang sal chen nang du rang pu sala nang ne na zo palang pu so na zo Krisa palam sa in hi vi thluan ne tang kan ga ru ja ma lu chi ma kan lom tuk hring hrai ma lu chi ma cheki za tale to to bia ri na va hi ang vi ti khara va cho za ram hi lo zo a hrang va ko le zo interview zo he a cho thai ki zain ti ka bia ka le tai aru cho na lo san he bi hi ro zo ro sa in hin ka le a cho ram le a daily tlin ko ang vi ti ka cho cho ki ne interview wa mang wana hu sku ka zeng thlet sa pi sa lai ma za lo sei na ta kha cho chu na ro ri ke lo na lo sen hi au ye le sa lo sering